Уырызмӕг ӕмӕ Сохъыр уӕйыг. Иуахӕмы Уырызмӕг уыдис балцы. Уыцы рӕстӕджы уыртӕ Нарты фӕсивӕд ӕрымбырд сты Нарты ныхасы, ӕмӕ-иу сӕхи мидӕг тӕрхон кӕнын байдыдтой, хуыздӕр сӕм чи у, ууыл. Цымӕ нӕм лӕг хуыздӕр, ус хуыздӕр чи уыдзӕнис? Алы бон дӕр-иу сӕм ӕрцыдис йӕхӕм ныхас. Фӕлӕ нӕ фидыдтой. Ӕппын чи ницӕмӕн бӕззыдис, уый дӕр-иу загъта, ӕз уӕ хуыздӕр дӕн. Куы нӕма куы нӕ фидыдтой, уӕд сын Сатана зӕгъы: Уартӕ Къӕрмӕгоммӕ бацӕут, зӕронд усумӕ бафӕрсут, кой уын раиртасдзӕни уӕ хуыздӕры дӕр ӕмӕ уӕ фыддӕры дӕр. Фӕцыдысты Кӕрмӕгонмӕ ӕмӕ ӕрбахуыдтой ныхасмӕ. — Кӕрмӕгон иу хъуыддагӕй дӕ фӕрсдзыстӕм ӕмӕ нын ӕй раст зӕгъ, — загътой нарты фӕсивӕд. — Уӕ Хуыцауы тыххӕй ныууадзут мӕ нарты хъалтӕ, ӕз цы зонын, — загъта Кӕрмӕгон. — Нӕ дӕ ныууадздзыстӕм, цалынмӕ нын зӕгъай, нарты хсӕн лӕг хуыздӕр ус хуыздӕр чи у. Къӕрмӕгонцыл йӕ цӕст ахаста ӕмӕ загъта: Хорз адӕм стут, тыхджын адӕм стут, уӕ къухы бафтӕд хорздзинӕдтӕ, фӕлӕ уӕм кӕсын ӕмӕ уӕ хуыздӕртӕм не сты. Чи сты уӕддӕр нӕ хуыздӕртӕ, уый нын зӕгъ, ныллӕууыдысты нарты фӕсивӕд. Лӕг хуыздӕр Уырызмӕг, ус хуыздӕр та Сатана, загъта сын Къӕрмӕгон, куы нӕ уал ӕм йӕ куы нӕ уал уагътой, уӕд. Хойадыл зӕронд усы сӕ быны ракодтой Нарты хъалты. Ӕххӕсгӕ йӕм чи кодта, уыдон ӕй нӕмгӕ кодтой. Чи немӕ ххӕссыди, йодон та зӕхх надтой. Афтӕмӕй йӕ ныцъцъӕл, ныммур кодтой. Йӕ дыккаг бон Уырызмӕг ӕрцыди балцӕй мӕ йын Сатана хъаст кӕны. Ӕзнон ӕртӕ нарты фӕсивӕд къӕрмӕгон ӕрбахуыдтой ӕмӕ йӕ ныцъцъӕл, ныммур кодтой. Уырызмӕг мӕстӕйдзагӕй араст ӕмӕ бацыдис Къӕрмӕгонмӕ. Фӕрсы Къӕрмӕгоны: «Цы кодтай, Къӕрмӕгон?» Фыдӕбон сӕ хай фӕуӕд Нарты хъалтӕн, загъта йын Къӕрмӕгон. Ӕмӕ мын знон ӕрбацыдысты, бахуыдтой мӕ ныхасмӕ ӕмӕ мӕ фӕрсынц: Нарты хъӕу лӕг хуыздӕр, усхуыздӕр чи у? Сын загътон, лӕг хуыздӕр Уырызмӕг, усхуыздӕр та Сатана. Уыдонмӕ сӕ быны ракодтой мӕ мӕ ныцъцъӕл, ныммур кодтой. Ӕрбаздӕхтис Уырызмӕг йӕ хӕдзармӕ. Дыккаг боры райсомӕй раджы фестадис, фӕдзырдта фидиуӕгмӕ ӕмӕ йын загъта: Цӕугӕ-ма ныхъхъӕр кӕн ӕртӕ нартыл. Ӕз сау хохыл фос федтон, ӕмӕ лӕг чи у, йой рацӕуӕд мемӕ фос кӕнынмӕ. Фӕстаг бон афтӕ куынничи зӕгъа, ӕз дзы цӕуыннӕ фӕдӕн, зӕгъгӕ. Ныхъхъӕр кодта фидиуӕг ӕртӕ нартыл. Уырызмӕг сау хохыл фос федта, ӕмӕ лӕг чи уыйой рацӕуӕд йемӕ фос кӕнынмӕ. Чи нӕ рацӕуа, уыдонӕй-иу афтӕ мачи зӕгъӕд, ӕз дзы цӕуыннӕ фӕдӕн, зӕгъгӕ. Араст сты ӕртӕ нарты фӕсивӕд Уырызмӕг сӕ разӕй, афтӕмӕй сау хохмӕ фос кӕнынмӕ. Къӕрмӕгон ӕхсӕвы ӕртӕмыдӕм стыр акодта ӕмӕ скуывта: «Хуыцӕутты Хуыцау, не сфӕлдисӕг Хуыцау, зӕлты мит ӕнусы цъити кӕм ныууары ӕмӕ Хьосы нарты хъалтӕн сӕ лӕгхуыз дӕр кӕм рабӕрӕг вӕййы!» Ӕхсӕв бонмӕ уарын байдыдта. Ныууарыд йӕхи мит, ӕмӕ ӕппындӕр акӕсӕн нал уыди. Нарты адӕм сӕ цыды кой кӕнынц уӕддӕр. Урс денджызы былтыл сӕ ахуыдта Уырызмӕг, сау денджызы былтыл сӕ уӕлӕмӕ схуыдта ӕмӕ сӕ ничи схӕццӕ ис сау хохмӕ. Фӕндӕгтыл баззадысты ӕмӕ тыхтӕй-фыдтӕй сӕ хӕдзӕрттӕ ссардтой. Иунӕгӕй ссыд Уырызмӕг сау хохы рӕбынмӕ. Уырдыгӕй скаст уӕлӕмӕ ӕмӕ суыдта хохы стыр фосы дзуг. Ссыди фосмӕ. Кӕсы мӕ семӕ иунӕг цӕу, ӕндӕр сын никуыдӕр гӕс, никуыдӕр бынат бӕрӕг. Фосӕй дӕр уыдысты ӕнахуыр фос. Фыстӕ уӕнгуты йе сты, сау та раст теуайы йас. Йӕ донӕймӕ хицӕн иу далысы хсӕвӕрӕн куы ныргӕвдин, загъта Уырызмӕг йӕхицӕн, фӕлӕбурдта ӕмӕ иу далысы къахыл фӕхызти. Далысӕй йӕ фӕдыл фӕралас-балас кодта, йӕ былтӕ йын дуртыл фӕхоста, фӕлӕ йын уӕддӕр аирвӕзти. Цӕй гӕнӕн нӕй, загъта Уырызмӕг, цӕуон сӕ фӕдыл искуы кӕд уаид сӕ бынат. Ӕризӕри, фос рацыдысты ыстыр сау сӕ разӕй афтӕмӕй. Уырызмӕг дӕр цӕуы сӕ фӕстӕ. Уалынмӕ кӕсы, ӕмӕ иу стыр лӕгӕтмӕ бацыдысты. Уый дӕр сӕ фысты бацыдис лӕгӕтмӕ. Куыддӕр фос фӕмидӕг сты ӕмӕ рынцадысты, кӕфтӕ сохъыруайыг ӕхситтытӕгӕнгӕ йе уӕхскыл къала-бӕлас афтӕмӕй ӕрбацыди. Бӕлас зӕххыл ныццавта, ӕмӕ цырагъӕн ӕгӕрыстӕв дӕндзарӕнтӕн та ӕгӕр лыстӕг хӕхын пырх ныццис. Уырызмӕг уӕйыджы куы ауыдта, уӕд бӕргӕ фӕтарстис, фӕлӕ ма йын цы гӕнӕн уыдис. Йӕхи фӕхъӕбатыр кодта ӕмӕ йӕм дзуры: — Де зӕр хорз? Ӕгас цу, хӕххон дзигло, дзуапп ын радта уӕйыг. Цы хуыцау дӕ рхастай ардӕм? Хӕтӕг лӕг дӕн ӕмӕ ардӕм ӕрбафтыдтӕн, загъта Уырызмӕг. Уӕйыг иу стыр къӕй лӕгӕты дуарыл ӕрбафӕлдӕхта, йӕхӕдӕг арт скодта. Стӕй къахахсӕн райста, равнӕлдта дзы ӕмӕ-иу фыс рацахста. Фысы ӕрбаргӕвста, дыууӕ мбичи акодта ӕми афтӕмӕй уӕларт аджы бафтыдта. Цалынмӕ хойфыхтис, уӕдмӕ уӕйыг йӕхи арты фарсмӕ уӕлгоммӕ ауагъта ӕмӕ йӕ хурхуры ссыди сафынӕй ис. Уырызмӕг бады. Ӕхсӕвӕр куы цӕттӕ ис, уӕд та райхъал ис уӕйыг, сыстадис, аг райста уӕлартӕй ӕмӕ фысӕн йӕ иуырдӕг йӕхицӕн ӕрывӕрдта, иннӕ рдӕг Уырызмӕгӕн ӕм йӕм дзуры. Ахӕр уазӕг. Бахордтой ӕхсӕвӕродӕ цы уыдаид, ӕмӕ йын Уырызмӕг арфӕ ракодта. Райсомӕй раджы уӕйыг лӕгӕты дуары кӕй рафӕлдӕхта, йӕхӕдӕг дуарыл хӕлиу ныллӕууыд ӕмӕ дзуры сӕумӕ. Бозо аскъӕр фос, дзӕбӕх сӕ фӕхиз ӕмӕ сӕ изӕры бӕрӕгӕй ӕрыскъӕр. Фос йӕ сагӕхты хсӕнты рауагъта, сӕ разӕй дынджыр сӕуӕфтӕмӕй ӕмӕ сӕ банымадта. Иууылдӕр куы феддӕдуар сты, уӕд йӕхӕдӕг дӕр рацыдис ӕмӕ та къӕй фӕстӕмӕ лӕгӕты дуарыл бафӕлдӕхта. Уырызмӕг мидӕгӕй баззадис. Бон-изӕрмӕ фӕцархайдта къӕй рафӕлдахыныл, фӕлӕ йын ызмӕлын дӕр нӕ бакуымдта. Куы баизӕрис, уӕд уӕйыг фосимӕ ӕрбацыди, лӕгӕты дуары къӕй рафӕлдӕхта, фос мидӕмӕ бауагъта ӕмӕ та къӕй дуарыл ӕрбафӕлдӕхта. Уазӕг иу ӕхсӕв уазӕг вӕййы, дзуры уӕйыг Уырызмӕгмӕ: «Ӕхсӕв ӕхсӕвӕр кӕнын дӕ бар у, ӕмӕ нын ӕхсӕвӕр куыд скӕнай хӕфт?» Ӕмӕ дын цӕмӕй скӕнон ӕхсӕвӕр, куы ницыма ми ис, уӕд, загъта Уырызмӕг. Уӕдӕ мӕхӕдӕг скӕндзынӕн ӕхсӕвӕр, загъта уӕйыг. Райста хӕдзилгӕды къухыг уӕхст. Уырызмӕгӕн ӕй цӕрдудӕй йӕ дыууӕ уӕраджы стъыста, ӕмӕ арты фарсмӕ ӕрсагъта. Йӕхӕдӕг цалынмӕ хиой физонӕг кӕна, уӕдмӕ аулӕфон зӕгъгӕ йӕхи уӕлгоммӕ ауагъта ӕмӕ та уайтагъд йӕ хъуыр-хъуыр ссыди. Уырызмӕг дӕр хиой куы базыдта, уӕйыг афынӕй ис, зӕгъгӕ, уӕд йӕ къахт тъӕрмӕ фӕбыцӕу кодта. Йӕ къухтӕй та уӕларт рӕхысыл фӕхӕстис. Афтӕмӕй ӕрдӕгӕрыдтытӕй йӕхи тыхтӕй, амӕлттӕй, уӕхстӕй рафтыдта. Стӕй уӕхст сырхзынг скодта ӕмӕ йӕхи афтӕмӕй фынӕй уӕйыджы дзӕбӕх цӕсты ацавта. Ныййӕхх кодта уӕйыг, фестадис ӕмӕ Уырызмӕджы агуры. Уырызмӕг дӕр йӕ разы кӕм бадтаид, уайтагъд фосы астӕу смидӕг ис ӕмӕ йӕм йӕхи рымбӕхста. Уӕйыг дӕр ӕй кӕм тызмӕгӕй, кӕм лӕгъзӕй йӕхимӕ сайы, фӕлӕ йын ӕппындӕр ком нӕ дӕтты Уырызмӕг. Ӕхсынмӕ дӕр ӕй бӕргӕ рахъавы куырм уӕйыг, фӕлӕ йыл нӕ хӕст кӕны. Куы бафӕлладис, уӕд ӕрынцад ӕмӕ лӕгъзӕй дзуры Уырызмӕгмӕ: «Ныр мӕнӕн уӕддӕр цард фенын нал ис, фӕлӕ мӕ тыхы мӕ амонд ысты ацы къух дарыны, ӕмӕ дӕ къухыл куы бакӕнай, уӕд дӕу фӕуыдзысты, ӕмӕ ппӕрста къух дарын зӕхмӕ». Уырызмӕг дӕр цингӕнгӕ къухдарӕн зӕххӕй куы фелвасид ӕмӕ йӕ йе нгуылдзыл куы бакӕнид. Къухдарӕн мӕнӕй-мӕнӕй кӕнын байдыдта. Уӕйыгдӕр багӕпп кодта, ӕмӕ Уырызмӕджы иуырдӕм сургӕ, иннӕрдӕм сургӕ, уый дӕр йӕ разӕй лӕгӕты къуымты ралидз-балидз кӕны. Къухдарӕн уӕддӕр мӕнӕй-мӕнӕй кӕны. Куыд Хуыцау хорзгӕнӕг, афтӕ Уырызмӕгӕн йӕ разы фӕцис фӕрӕт. Фелвӕста Уырызмӕг фӕрӕт, йе нгуылдз къуыдырыл авӕрдта ме фӕрӕтӕй, ӕркъуырдта дӕ фыдгул афтӕ. Ӕнгуылдз йӕ рӕбыныл атӕхын кодта, йӕхӕдӕг та лидзынмӕ фӕци. Ӕнгуылдзыл та уӕддӕр къухдарӕнмӕ нӕй-мӕнӕй кӕны, ӕппындӕр не нцайы. Уӕйыг ӕнгуылдзмӕ бауадис, фӕлӕбурдта ӕмӕ къуыдырыл фӕхӕстис, ӕмӕ йӕ фӕнык фестын кодта, стӕй фелвӕста ӕнгуылдз ӕмӕ йӕ фырмӕстӕй ӕд къухдарӕн аныхъуырдта. Йӕ бон куы базыдта, уӕд ныссабыр и уӕйыг ӕмӕ дзуры Уырызмӕгмӕ: «Додой мын дӕ сӕр кӕны, кӕдӕм мын ирвӕздзынӕ, мӕ сагӕхты хсӕнты дӕ нӕ хъӕудзӕн исӕттӕмӕ цӕуын?» Байдыдта хъуыды кӕнын Уырызмӕг, уӕдӕ цамалӕй аирвӕзон кӕцы фыдбылызӕй, зӕгъгӕ, ӕмӕ та ӕрхъуыды кодта хиндзинад. Уӕйыг куы ныффынӕй ис, уӕд Уырызмӕг Бозо цӕуы ӕрбаргӕвста ӕмӕ мӕхъӕлы стыгъд акодта, йӕ сыкъатӕ дӕр ын йӕ цармыл ныууагъта хӕфтымӕ. Сӕумӕрайсом сӕудзарм йӕ уӕлӕ ркодта. Уӕйыгдӕр та фос хизынмӕ уадзын афон лӕгӕты дуар байгом кодта, хӕлиу та ныллӕууыд идуарыл ӕмӕ дзуры сӕумӕ: «Рацу, бодзо, дӕ фӕхъау фӕуон, аскъӕр та хизынмӕ фос, ӕмӕ та сӕ изӕр афоныл фӕстӕмӕ бӕрӕгӕй ӕрскъӕр». Уырызмӕг дӕр сӕудзармы мидӕг фосы разӕй рараст ис. Уӕйыгмӕ куы рахӕццӕ ис, уӕд йӕ сыкъатӕ фӕхъил кодта. Уӕйыг дӕр ӕй уырзӕй бӕргӕ сгӕрста, фӕлӕ йӕ нӕ базыдта, афтӕмӕй уӕйыджы сагӕхты хсӕнты федта дуарис Уырызмӕг. Иннӕ фос дӕр Уырызмӕджы фӕдыл кӕрӕдзийы фӕстӕ рарӕгъ сты, ӕмӕ сӕ банымадта уӕйыг. Фос иууылдӕр куы феддӕдуар сты, уӕд Уырызмӕг сӕудзарм аппӕрста ӕмӕ фӕстӕмӕ уӕйыгмӕ бадзырдта: «Хенӕрхион бодзо-бодзо кӕн куырмхӕрӕг! Кӕцы фосӕй ды цы ницыуал фенай, де ннӕ фӕллойӕ дӕр ӕндӕр мацыуал фен!» Куырм уӕйыг дӕр ма бӕргӕ рагӕпп кодта, фӕлӕ фырмӕстӕй лӕгӕты раз былис уый нал ахъуыды кодта, асхъиудта йордыгӕй ӕмӕ ныххӕррӕйс. Уырызмӕг уӕйыджы фосы дзуг йӕ разӕй ракодта ӕмӕ ӕртардта Нарты стыр хъӕумӕ. Ӕрхӕццӕ ис йӕ хӕдзармӕ йӕ фосы кондимӕ, фӕсидтис фидиуӕгмӕ ӕмӕ йын ныхъхъӕр кӕнын кодта: Хёсы бон Уырызмӕгимӕ чи рацыдис, Хёдон райсом ӕрӕмбырд уӕнт ӕмӕ фосы конд байуарӕм, зӕгъгӕ. Ӕрбахонын кодта Къӕрмӕгоны дӕр. Сӕумӕрайсомы ӕрымбырд сты Нарты адӕм ӕмӕ фос уарын байдыдтой. Уырызмӕг дзы иу хай уӕлдай скодта. Кӕрӕдзимӕ бакастысты, Нарт йас уӕлдай хай макӕмӕн у, зӕгъгӕ. Исын байдыдтой хӕйттӕ. Иу хай ма дзы баззади уӕлдай, ӕмӕ Уырызмӕг дзуры Къӕрмӕгонмӕ. Мӕнӕ дӕуӕн дӕр хай, Къӕрмӕгон, кӕй дӕ бафхӕрдтой, уый тыххӕй. Къӕрмӕгон дӕр райста хай ӕмӕ уӕдӕхи адонӕн мацы зӕгъуынзӕгӕ дзуры: «Хеныр ын нӕ загътон, уӕ хуыздӕр Уырызмӕг у, зӕгъгӕ». Басастысты Нарты хъал фӕсивӕд дӕр, Уырызмӕг ӕцӕгӕйдӕр сӕ хуыздӕр кӕй у, ууыл.